e sama joma nie keny oyudo nyathi, dhako gi chwore, miyo kod jaode nie ot ka to giyudo nyathi. Uh, seche moko tamo ogandawa ni seche ma koro ayudo nyathini, gin ritruok mage ma jonyuolni jonyuolgi onego bed ni bedogo mar mondo mi Kik rochruok moro bi bedi kata mar mondo mi koyo moro bi yud nyathi matin ma eka onyuoli.
Adwoko erokamano ahinya. Eh, keny en gima Nyasaye koloso momiu nyathi, nyathi Nyasaye omiu mondo mi urite. To ritruok chakore kuom in dichwo kod mama e odu kama udakie ka. Nikech Nyasaye ogwedhou momiu nyathi. Nitie chikewa mag Luo moritowa kaka joluo ma seche ma mama oyudo nyathi to en ritruok mar kopo wuoth dhi wuoth wuok wuoth dhi wuotho oko tikelo rochruok mar idalani koro idwa ni ritori ibed mos mondo nyathini oyud yo mano dongre go yo mokwe kopidhe maber maduong' ahinya kisebedo kod keny koro udhi moko manono manono akongo kocha onego bed ni koro waweyogi oko mondo mi wadongre mar keny en gima duong' ma onego bed ni wakele tugo seche ma nyasaye omiwa gweth mayudore ma koro wachako dak ma monego ritie to dichuo be oritie. Koro dichuo kiyudo nyathi mondo iritori kabisa nyaka mama utiek yore mag nyathiuni malong'o ahinya ma onge rochruok moro ma nyalo bedi. Kik iwuoth wuoth ma oko, iteri malong'o nyalo konyo mama kata tijeni moko matindo tindo mag dala mar ritruok yore tiendi yore ritruok ng'eny mar mama seche monyuol En ng'ama onyuol ma nyok budho mang'eny ma remo boch wer kuome mang'eny ma nyaka obed gi arita malong'o maler ng'eny. Mar mama sep monyuol nyaka onyalo bedo koritore nyaka chop chango mare nobed malong'o mowach ni aa wuon koro an to koro sani koro achanga aneno ka an kare. Changruokno nyalo kawo dwe kata adek kata ang'wen kadhi mbele kaluwore kod hinyruok mane ohinyore seche mane oyudo nyathi. Moko rite mochopo kanyo to kamamo sing sin kore no aber koro unyalo chako maisha ok kanyo cha udaga chon to mar ritruok no en gima duong' ahinya e nyuol ma nyathi mondo kik ngima ma nyathi orochre ritruok ni wawacho ni ng'ama miyo ng'ama miyo konyuol ritruok e yor chiemo ng'ama on monego bed ni tedo ne to chiemo onego bed ni ochiemo gi jomage e mama konyuol nidwaro mama be mabe otegno ema ne nyalo losone chiemo ma mosetegno ma kata en dayo mosetegno ema ne losone chiemo ndalo ma dayono losone chiemo en ema losone chiemo mokwane ndalo ka nyathi ma oyi wanyalo kwano ndalo abich ka nyathi ma nyako wanyalo kwano ndalo ang'wen ka mamano losone chiemo ka mamano osetieko losone chiemo koro ginyalo konyore en owuon ka en gi teko mar loso chiemo en owuon e ode ka to kendicho maber tineno mama tuo in thuolo maduong' ma loso chiemo ni jaodi tuo chiemo ma kukelo ng'at ma nyalo kelo rochruok e dala mar ibe ing'e malong'o ni mama pod tuo otich mar kendo pod ohinge
Uh, ang' momiyo ok dwa ni ng'ato ang'ata loso ni manyuru chiemo eh, ng'at nyalo loso ni manyuru chiemo to en ng'at moro ma pod ringo oko to wuok odhi oringo oko mano lucho mama monyuolono kowuok odhi oringo odhi oko kendo kiny ochako oduogo loso momiyo chiemo mano lucho mama ringo oko tiende ni ka en ng'ama nyako to odhi ogajore gi ng'ama dichuo moro ka en ng'ama dichuo moseng'eyo mang'eny to odhi ogajore kod ng'ama miyo moro nyalo kelo rochruok. Kelo rochruok mapek ahinya. Ah, joma chuo moko wacho ni waritore, waritore nadi ka an jadoho to an gi dhako moro. Chik oyiena dhi bedo e ot mar dhako matin kata ka en dhako maduong' chiega moro machielo to adhi adhi e kulu adhi nyime gi shughuli ga ma kawaida wanyalo bedi achiel kod jaoda ni kata ka jaoda moro konyore chik luo wacho nang'o e wach inyalo ritori kin ng'ama ne kot jaodi oyudo nyathi ot inyalo ritori mondo nyamamani okwan ndalo ni ang'wen kaka ang'wen kata abich mawacho kuom nyathi ma oyi kata ndalo ang'wen kuom nyathi ma nyako seri oyieni mar dok adok yodi ka mond ng'at achiel ok kuginyre kukelga shida idi to mar gin joma dhono thun achiel dichuo nyalo dok adok e ode moro cha to bet abet e ode cha to koni bo biro biro losa losa gik madalos mamani onge rochruok kuma oki odalano yo machal ma kamano kijadoro Ne jadoho yiene dhi e ot moro machielo. Eh, dhi e ot moro machielo.
Ma kacha to kodhi to onge ritruok, obedo abeda thuolo. Obedo abeda thuolo, ma nyo osekwano ndalo abich koni mm. modok kocha, kata nyo osekwano ndalo ang'wen koni modok kocha. Ma ndalo ma nyuol ma nyathi, koro oseriyo yiene madok kocha. Kwano ndalogi to kwana kwana ka gongede. Onindo anindi e ot ka. Ging'ete. Onindo anindi e ot ka ging'ete. Uh, to e sama bro duogo ni koro miyoni osebedo mosechango obro duogo aduoga to tieko kwero mar e ma nyathi mm, obro duogo to tieko tieko ma nyathi mar pok odhi oko ma dipe mhm. mama be pok otumo gimoro amora ubira bira seche ma thuolo odeno chieng'ni mane otieke kwero ma nyathi mane nyasaye omigino